Исәнмез, хөрмәтле коллегалар. Сезнең үткән бәйрәмнәр белән. Менә каникулыбызның батырын үттек. Мин сезгә менә хәзер укулар тотынгач, безгә бит инде кирәк була журналлар тутырырга. Яңадан эшебез башлана. Һәм Менә үзем куллана торган бер программа белән таныштырып үтмәкче булам. Ул программаның исеме Photo Switcher дигән. Сез аны инде Яндекска кереп, менә шушы Яндекс бит ачканнан соң, ещега басып, программага басабыз да, сезгә менә шушындый бит килеп чыга. Шуннан менә бу Photo Switcher дигән программаны скачать итәбез. Бу нәрсә өчен кирәк? Күп вакыт без электив курслар тагын һәм башка дәресләребезне, башка предметларны тотынган вакытта, темалар язганда, өй эшләрен язганда бер үк әйберне һәр дәрестә язырга туры килә. Мисал өчен, нәрсә булырга мөмкин? Бу булырга мөмкин, мәсәлән, параграф 15-ти повторить, параграф 18 укырга, язырга, менә шундый сүзләр. Ну, мин сезгә бу мисал белән китереп күрсәтәм, сез дә үзегез кулланасыз килә, анысы инде сезнең эшегез. Мисал өчен, мин күп документлар тутырган вакытта мәктәпнең полный исемен язырга туры килә, мин шуның өчен, мәсәлән, бер-ике хәреф кенә куя башлыйм да, миңа бу подсказка чыгып, мин аны автоматически яздырып куям. Андый мисаллар бик күп. Яки кемнәрдә куллана торган почтабыздан парольләрне һәм үзебезнең башка кирәкле сайтларга еш кына керән сайтлардагы парольләрне мин шуша яздырып куям. Моның эшләү тәртибе ничек? Мисал өчен, мин скачать иткәннән соң, Мин ул программада менә бу автозам программаны ничек скачать итү һәм аны җибәрү турында мин сезгә аңлатып тормыйм инде. Скачать итеп аласыз әнә шул сайттан. Җибәрәсез һәм программа җибәргәннән соң ул сезнең менә монда килеп чыга значуга. Менә бу фото свечи. Шушы значукка басасыз да сезнең ачыла. Һәм автозамен дигән шушы Разделга кнопкага басып, менә шушындый нәрсә килеп чыга. Безгә берәртер яңа өстәргә туры килә икән, бер менә болай мини кирәк. Мин үзем менә шушы көндәлектә куллана торганым. Мин добавитька басам да, мисал өчен, өч тапкыр икеле. Менә мин өстәр подсказкасы чыга, кайсыларында кулланган ягын. Мин тотам да менә монысының куям. Ә, я, допустим, я сейчас уже пара вызы укырдай. Бу инде татар теле укып төшәрмен күрсәтче. Яки татар телендә предметлардан укып төшәрмен. Мисал өчен, мин журнал тутыра башладым икән. Мин эш программаны, рабочий программаны ачам да, теманы копировать итеп алам. Тема урокыга куям. Һәм монда инде әлеге килеп басканнан соң мин автоматически ишеп чыга. Бүтән темага куелган, мин просто параграфның номерын үзгәртәм. Һәм монда бит ише яки анда куеп, менә шуша куя алам. Ә киләсесенә, мисал өчен, Кемгәдер кирәк, кемгәдер кирәк, мисал өчен теманы язып ал дип ти. Куйдым, мисал өчен, не надо, элективный курсларга бит инде, шуңа ише биргән шуңа бит инде. яки башка факультативларда үзегезнең сезнең учебный программагызда ничек бит инде үзегезнең төрле предметлардан карыйсыз менә бер төрле гел һәркем языла торган сүзләргә менә шушай исти аласыз минем әйткәннәрнең мәгънәсен аңлагансыздыр менә шушай итеп без эшебезне җиңеләйтә алабыз мисал өчен берәр яры документ тутырган вакытта Ә, мисал өчен, мин үзем завуч булып эшләгән җирдә инде төбәкәт бүген документларын яки РАНОдан килгән барлык документларын тотарга вакытта мәктәп исемен полностью нигә тулысынча язырга туры килә безнең. Мы дип язганнан соң мин интерга басам да менә минем шушылай мәктәпнең исеме тулысынча языла. Анда инде сез үзегез теләсә кайсы җирдә куллана аласыз. Менә бу

Менә шунда кулланасыз, менә минем бу куллана торган. Менә мин бүген сезгә шуны сөйләргә теләгән идем бит, киләсесендә мин сезгә бер файдалы программа турында сөйләп үтмәкче булам. Кемнәр инде PDF форматта документларда эшли, менә күбебез классларыбыз инде мәктәп администрациясендә эшли икән яки аларда булыша, информатика укытучылары менә локальный актларны PDF-кайдан белгән кирәк була бит инде безгә киресенчә. Менә шушы вакытта бик файдалы ул программа. Ни өчен без инде конвертировать итәргә, каядыр сайтларга кереп торырга түгел, ә компьютерда гына эшлибез. Сезгә уңышлар!